se ke sweswo ke a ya mahlweni ha a tshame na vona um se jambatani eka eh, jambatani tv channel leyi ni nga hlamusela kahle ku kahle kahle um hi kona ku lundziwa ka yona kokuwani ku ta ku na swo tala ngopfu leswi hi nga ta va karhi hi mi nyika swona laha ka ndzeni ka ka ka channel leyiwani se um mi nge luzekeriwi mi nge luzekeriwi langutani swo tala langutani swo tala ngopfu ku na titlambi ku na vanhu vo tala lava nga na ndhuma hi nga ta va karhi hi vulavurisana ngopfu na vona kwalaho kona kwala ka channel yaleyi vulavulaka hi yona hi ya mahlweni a vulavurisana na serge mbatani lawani um a ni le ka mhaka liya ya ku va ni vulavula hi vanhu lava va nga kota ku va va tirhatirha na vona ka um nkarhi wa sweswiwani ku kahlekahle i va mani lava nge le ku tirheni na vona um nti va sungula ku xaxametanyana mi nga ya mahlweni mi mi mi xaxametela vona vanhu lavawani um lava ni ngo ti tirha na vona eka nkarhi wa sweswi na ku heta ku project ya one floor ntiyiso ku na ku nga kahle ngopfu laha ku na swiyaxiya swa kahle ngopfu laha ka ka album liya yi kahle swinene va nga famba hembe vanhu mhani flo a vo ya ka xikondi va tlanga va tlanga kona ka ti hayi a hi swona e-e, a va tlanga kwala ka jamatani mm, mm. eh, ni na xihadyani lo tirhaka na yena sweswi mm, eh, ya papa peni na yona ni ta tirha yona sweswi ku nga ri khale um tena ziko eh, ziko from mozambique wow Eh, eh, zi- zi- Eh, eh, ah, Avian, ah, Avian. ah, andiyazi khona Ab- avian la avian la one Yana, avian kona mina avian ziko. kona kwalaho mi mi hlangana njhani na vanhu va ku huma handle ka afrika dzonga mi mi heta mi tivana njhani na vanhu vo ku tanihi laha connection leyiwani mi mi- njani Sicela Hawu siqala khona swin'wana eh ayi ni ta mi hlamusela se swin'wana swo swo ka mi nga swi tivi phela njhani? Ey, eh ku na vanhu vo huma a belgium a brussels eh lava eh vanhu va tiva enozinja va ku nozinja i tiko wa mina yo. valungu lavaya va fikelile ka mina a south africa ya ne ba lawo music wa xichangani Mm, mm. um va fiki va xava cd ya mina ni swi tiva va yi xave kwihi Mm. vanhu lava va za va fika the- va flayile all the way from kwele america Mm. va za va fika kwala ni tshama kona and then um a va xavile e CD ya Tshetsa va xava ya mina e leyi yo sungula ku wina e ti-award ta munghana lonene swi loko yi liya yi nga teka ti-award ta ta ta ku hlayanyana hi nkarhi lowu eh to to leti to ba vatswatsi leti mm, mm. a ri eh i vanhu lava zama ni kuma mm, va ze va fika valungu lava ni tshama na vona lawani ni ku na sweswi cd leyi ni fanelaka ni yi humesa va yi lava a a brussels a belgium mm. eh, se va pfuli record company va yisa kusuka kwele kwele kwele eh, matiko mambe eh, va famba vanhu lava za va ni kuma mm. va ni kumile mara koko a ni eh, hexe swi hlangananile swi tele swi hlangananile a ni i n'winyi wa i n'winyi wa app loko ni fika kun'wana ve ri i ma-award a hi languteni twa vulavula hi album leyi yintshwa yi nge le ku teni yi nge le endleleni um hi hi hi hi tihi tin'wana ta tinsimu leti hi faneleke hi ti langutela ku ti ti nga va ku ti ri kona ka ka album leyiwani uh, the title track mm. i don't give up don't give up oh don't give up ya um eh, ni ri twini a swa tirhisi eh, no twanyana xiphemu ra ra khumba mbilwini swinene risimu rero ni ri ri ni ri twini kahle ra ra rhamba tin'wani ta tona hi nga ti langutela ku handle ri ka don't give up don't give up ah, lera i ra mina ni twa nga ri loko mi karhi mi ri karhi ri yimbelela risimu leriya ro relate na na situation ya mina kahlekahle the way ri tlangaka hi kona kambe ke a hi languteni tin'wani ta tinsimu um hi nga ti langutelaka mi nga langutana mi hlangana na nghoma yo fana na um misava a ni ri misava mi ri misava ya jikajika um mara loko yi jikajika swa humelela bese yi fika ku yi jika kun'wana swi nga ha mara loko se a i phela loko yo- yo ni yisa somalia a ni nge he pfumeli ni ta ku yin'wani chika ni helela kwa ni kombe ku helela Ae, kwa ae, ni ni tsheki kwala se ni kahle mina swi tshamisekile Mm, mm, ha ni yisi kun'wana va ka va swi twa va karhi va vulavula okay a languteni fufuti hi tihi tin'wana ta tintambi leti mi nga tirha na tona ka yona album yaleyi vulavulaka hi yona ka nkarhi wa sweswiwani um um tintambi leti mi nga kota ku va mi tirhisa na tona ku va yi kota ku va yi huma um album yiwani na swi tiva ku ka ti-album to tala mi va mi tirhatirha na tintambi ta ku hambanahambana ka leyiwani hi va la mi nga tirhani kona um leyi ni tirhi na mabawulela mhm. ni tirha na um jambotan the junior ni tirha na events mabasa mabevane um ni tirha na ziko loyi ni nga n'wi mexina before um na lava maybe a va lava ku tirha na mina ni nga ha va tiviki ku na ku na oh, hi ku hambanahambana ka vona right mo hi nga ta poxa hi nga i va hi veka kwalaho okay a languteni hi huma ka album leyi ya n'wina hambileswi ni hi nga yi langutela swinene hi matihlo ya ya ngati um ku ya mahlweni kumbe ku va hi vona ku timhaka ta ngopfupfu loko se hi langutaka timhaka ta ta vunanga bya xitsonga mi nga vula yini ka ti-artist leti ha taka ta ha lava ku va ti kula ti tikuma ti fika ka xiyimo lexi n'wina mi nga fika ka xona Eh, lexi ni nga xi vulaka i ku eh, music va nga wu teki ingaku eh, i i pop and flays eh, pop and flays a ni vuli ku nyama na vuswa ni vula ku swilo leswiwani loko u nga tswariwanga na swona i nga yi ka swisweswo hmm. music a hi a hi vuswa lebyi u pfuka ku byi hleketa loko u fefa jambatani famba wa fene jambatani a ni vuli ku fene loko u fefa e e doctor chauke hmm. vana fene hmm. u fefa e dr xirimano vana fela mm, mm, mm. loko u feva beni mahengani vana fela mara u nga ti endli munhu loyi u nga ri ku yena mi vekile a languteni mi mexini um eh, titlambi to nje hi ta hlawula yena ku lumba loyiwani cause um eh, ka talbam to tala ngopfu mi tikuma mi twa mi karhi mi twa mipfumalo ya n'wina laha ka ti-album ta yena minkarhi yo tala kulukumba Benny Mayengani tirhisano wa n'wina na yena why mi mi tikuma mi mi mi mi va mi tele swinene ka ka ti-album ta yena a swi talanga ku a humesa album mi kuma ku a nga mi future kulukumba liya i i i yini xihundla xikulukumba lexi nga kona xikarhi ka ka n'wina na yena i ku click va yi vekile se jambatani va ri no um i ku tlika ku ku swi ri ku na ku na nhlangano ku na ku twisisana xikarhi ka ka vona na um kulukumba beni mayingada swona va tikuma va ri ku tirheni swinene um na vona hi ndlela yaleyo um hi swin'wana swa leswi um kahlekahle hi nga mi khomela swona ka jambatani tv channel leyi ya ku lontshiweni ka nkarhi wa sweswiwani um so mi fanele mi swi langutela kwala tlamu to tala ngopfu leti ti hi nga ta va hi karhi hi vulavurisana na tona kwala ka channel yaleyiwani swi ta va swi kha swi kuma na vona kulukumba lavawani a hi mahlweni ku ya mahlweni tanihi varhandzi na vaseketeri va vunanga bya Xitsonga mi hi tshembisa yini ku nga ri hi album leyi sweswiwani yi ya ku humeni hi swihi swin'wana leswi mi hi tshembisaka swona ha swi vona ku se mi loko mi ka timhaka ta T_V channel leyiwani se yi kona hi swihi swin'wana mi hi tshembisaka tanihi varhandzi na vaseketeri va Sir Jamatani leswi ni nga ta tshembisa vanhu sweswi i ku khisimusi leriwani ku na leswi va swi vitanaka ku um va ri i convoy to antidote hi ti 29 timovha ti suka ka nyavani ti ya a cawash a antidote um mara lexi ti nga ta va tshembisa swona um ya identifier miti ya 50 leyi nga na vusweti yi teka vana wa kona lava nga ta va va kha va famba hi convoy liya ivi hi ya dya khisimusi na vona um a antidote lembe leri and swi leswiya swi ta tshama swi kona leswaku i masiku Lembe rin'wana na rin'wana. na rin'wana i i- i i ya a hi nge teki i- i- i fif- 50 yin'we ntsena hi ta leswaku tshama lembe hi kha hi leriwani teka ku 50 tekiwa ku tekiwa ku- ku- ku tekiwa yin'wana ntlawa lembe lerin'wana ku tekiwa van'wana lembe leriya ku tekiwa van'wana ka ka ka ka kamba ka matiko mo hambanahambana ya a na ha la ku vutisa xivutiso xo ku mi langute yi area yihi se Ah, ah. mi hlamuleni ku ri Hayi, a mi ni mi- mi la ku nhlamuseli. tweni ka i van'wanati mi nga rivali ha ha kota ku va hi twanana va kota ku va um va ni twa ku kahlekahle ni ya kwihi hi timhaka ta swa swivutiso um na yini um hi mkholowo ha ri kwalawani ka jambatani t v channel laha hi nge le ku nyikeni ka swo tala ngopfu hi ku likumba lavawani um sa jambatani a hi languteni mani tinqambi ta ka hina ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta swa tidyondzo swa i mean swa va va va va eh, eh, va va swi kota ku chaya va va kota ku inana mara hi mhaka ya ku mi kuma ku nkarhi wun'wani van'wani um swa xikolo a a va yang kule ngopfu na swona a hi languteni timhaka ta ta swa dyondzo mi mi mi fike kwihi hi tidyondzo ta n'wina educational background ya n'wina yi yi le ka xiyimo xi xi van'wana swa wena xikhwamile ka tidyondzo eish hi nga ta lolohisa vanhu hi ku ta tlhelela hi ta vulavula hi swa ku tala ngopfu ende swi ta endla loko no vulavula hi swa tidyondzo ni um mm. eh, ni ta endla ku ti-artist se ti ti ti ti luza focus um hayi per se focus um tete try ka ku a a a la ti belittle ni ti tekela hansi eh mara eh ni tshemba ku a swi a swi ta va swi swi kahle ku eh va ta ku se na beef kumbe a hi tsemi a hi vekeni laha a hi vekeni a hi tsemeni laha handleni ka timhaka ta vunanga

senior official uh, uh, uh, government member ya Eish! va yi veke kahle va yi veke kahle um yo mi mi- mi- mi ve- mi vekini mo ni nga ha vutisi ngopfu hi yona ku ya mahlweni kahle kahle hi ku hi yona kambe ke um message matani

um vutshamo vutshamo vutshamo bya n'wina mi tshama ku na kun'wana hi nga fika ni kuma ku heyi ku na vunyunyunyana bya bya xiyimo xa le henhla mani u kumeka kwihi jambatani u tshama u tshama kwihi ku endleka u tshama kwihi vutshamo bya yebile kwihi i tshama na vanhu gukuloni heyi hayi no no no heyi ku le ku tikeni namuntlha ku le ku tikeni vanhu va ka hina um ma swi twa ku swi swi famba hi ndlela ya ya njhani pela hi leswi swin'wana swa swa kona leswi ni kahle kahle ha to ha to dyondza swo tala ngopfu kona swo tala hi nga ta swi tiva hi ku ri kumba lowuwani vo tala mo twa swi kunene um va karhi va yimbelela kambe na tshemba ku a mi nga va tivi straight na mina loko a no fika ndhawini ni fana ku a hi mina se jambatani wa kona swi endleka mi ta kuma ku a a mi ta heta ni swikholwa swo tani sweswo kambe ke um ni tsakusa hi ku namuntlha hi na vona hi nyama va kona hi vona nge ri vulavurisaneni na vona leswi vulaka ku ta tlhela mi nyika na minkarhi lowu eka rin'wana na n'wina mi nga ta kota ku va hi mi pfulela platform loko karhi wu kha famba laha mi nga ta kota ku va mi vutisa swivutiso swa n'wina leswi mi lavaka ku swi tiva mo hi ku lumbala wani ku kahle kahle i yini ku endlekela yini hi vutomi bya vona hi nga se famba um mi ri yini mi ka vula yini marito ya ku khensa ngopfungopfu ka varhandzi na vaseketeri va vunanga bya n'wina na man'wani marito lama mi tsakelaka va mi ma vula mi ma humesa swi twiwa hi munhu un'wana na un'wana ka siku ra namuntlha lexi ni nga xi vulaka i ku ku ta dizembeka ku ta dizembeka ku ta dizembeka bos a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taku um eh, ta va hi mi khomele swo tala jambatani tv channel hi loko se yi sukile hi ta va karhi mi khomele swo tala ngopfu ku ta dizembeka bos khoma